מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די סעשאן גיי איך דיסקאסן די דיפרענס צווישן אין די מאני, עט די מאני און אוט אוו די מאני אפשענס. דאס זענען טערמס וואס ס'זעט אויס אביסל קאנפיוזינג אנפאנג אבער איך גיי עס צוברעכן אין סימפל טערמס אז דו זאלסט קענען פארשטיין וויאזוי דאס קען אימפעקטן דיינע אפשענס. און געדענק, אפשענס טרעידינג אינוואלווט אסאך ריסק, זאלסט קיינמאל נישט טאטשן קיין אפשענס פאר דו פארשטייסט נישט הונדערט נאר טויזענט פראצענט וואס דו טוסט, און דאס איז נישט קיין פיינענשעל עדווייס, ס'איז פאר עדזשוקעישאנעל פירפעסעס אנלי. אין די מאני, עד די מאני, אאוט אוו די מאני אפשענס ווערט אויך אנגערופן אין אסאך פלעצער אפשענס מאנינעס, וויפיל וויאזוי שטייט די געלט חלק פון די אפשען לגבי די אפשען, און איך וויל מאכן זיכער אז די וואקסט ארויס מיט א קלארע אנדערסטענדינג פון דעם. סאו לאמיר גיין סטעפ ביי סטעפ. וואס מיינט אין די מאני אפשענס? א קאל אפשען אין די מאני מיינט אז אויב די סטאק פרייז פון די אפשען איז העכער די סטרייק פרייז, למשל האסט א הונדערט און פֿינף דאלערדיגע סטרייק פרייז און א הונדערט און צען דאלערדיגע סטאק פרייז, דאס ווערט אנגערופן אין די מאני. סאו לאמיר דיר עקספלעינען פארוואס. ווייל אויב די הונדערט און פֿינף דאלערדיגע סטרייק פרייז זאגט דיך אז דו קענסט קויפן א סטאק וואס באמת איז עס שוין ווערט הונדערט און צען דאלער, ווי קענסטו עס יעצט קויפן פאר הונדערט פֿינף דאלער? דאס מיינט אז דא איז נישט נאר דא א פראמעס אז דו גייסט איין טאג קענען קויפן די סטאק, נאר יעצט בשעת מעשה איז שוין די סטאק ווערט מיט פֿינף דאלער מער ווי די אפשען פרייז, סאו איך האב יעצט א הבטחה צו קויפן עפעס פאר הונדערט און פֿינף דאלער וואס איז שוין יעצט בשעת מעשה ווערט הונדערט און צען דאלער, קומט אויס אז די. אפשן האט שוין פֿינף דאלער אין די מאני וועליו, ס'ווערט אויך אסאך מאל אנגערופן אינטרענסיק וועליו, האסט עס פֿינף דאלער פון דעם, סאו לאמיר זאגן אויב די אפשן איז ווערט זעקס דאלער, איז פֿינף פון די זעקס דאלער די אין די מאני אמאונט, און נאר איין דאלער איז נאר פון די הבטחה, וואס ווערט אנגערופן אין אסאך פלעצער אויך טיים וועליו. דאס איז ביי קאל אפשנס אין די מאני. עט די מאני קאל אפשנס מיינט אז די סטאק פרייז איז יעצט הונדערט און צען דאלער, און די סטרייק פרייז פון די אפשן איז אויך הונדערט און צען דאלער, מה שאין כן אויב ס'איז אאוט אוו די מאני מיינט עס אז די סטאק פרייז איז יעצט הונדערט און צען דאלער און די אפשנס פרייז לאמ די סטרייק פרייז פון די אפשן איז לאמיר זאגן הונדערט און פֿופֿצן דאלער, דאס מיינט אז ס'איז דא נאר הבטחות דא, דא איז גארנישט דא קיין וועליו אויסער די הבטחות, ווייל די סטאק פרייז איז יעצט הונדערט און צען און דו האסט א הבטחה, דער וואס קויפט די קאל אפשן אז איינער גייט עס. קויפן, איינער גייט פארקויפן פאר אים די סטאק אויב ס'קומט אן העכער הונדערט און פֿופֿצן דאלער און ס'איז נאכנישט דארט, ממילא איז עס אוט אוו די מאני. דאס איז אלעס ביי קאל אפשענס. יעצט לאמיר גיין וויזיטן פוט אפשענס. פוט אפשענס איז פונקט פארקערט. געדענק, וואס טוט א פוט אפשען? ס'געבט א הבטחה פאר די אפשען בייער אז ער זאל קענען פארקויפן פאר איינעם די סטאק פאר א געוויסע סטרייק פרייז. סאו אויב די סטאק פרייז איז למשל הונדערט דאלער, און די סטרייק פרייז פון די פוט אפשען איז פֿינף און נײַנציק דאלער, דעמאלטס מיינט עס אז ס'איז א אוט אוו די מאני פוט, ווייל די איינציגסטע וועג וויאזוי די גייסט פארקויפן די סטאק פאר פֿינף און נײַנציק, אויב ס'גייט ארויפפאלן צו אונטער פֿינף און נײַנציק, ממילא איז עס אוט אוו די מאני. מה שאין כן אויב די סטרייק פרייז וואלט ווען געווען העכער די סטאק פרייז, די סטאק פרייז איז הונדערט און די סטרייק פרייז איז הונדערט און פֿינף, מיינט עס אז ס'איז די פֿינף דאלער אין די מאני, ווייל ווי קענסטו שוין יעצט פארקויפן פאר הונדערט און פֿינף דאלער ווען די סטאק פרייז איז אראפגעפאלן צו הונדערט דאלער? האט עס פֿינף דאלער אין די מאני אמאונט. סאו למשל אויב די אפשען וואלט ווען געקאסט זעקס דאלער, וואלט פֿינף פון די זעקס געווען די אין די מאני אמאונט, און נאר די זעקסטע דאלער וואלט געווען די הבטחה חלק וואס מ'צאלט. און יעצט אויב די הונדערט דאלערדיגע סטאק האט א הונדערט דאלערדיגע סטרייק פרייז איז עס ממש עט די מאני, ס'האט נישט גארנישט קיין אין די מאני וועליו, ס'האט נאר די אוט אוו די מאני וועליו. סאו נאכאמאל, די קאל אפשן א אין די מאני איז אויב די סטאק די סטרייק פרייז איז אונטער די סטאק פרייז, ביי א פוט אפשן איז אין די מאני אויב די סטרייק פרייז איז העכער די סטאק פרייז. אין געוויסע פלעצער ווערט די אין די מאני אמאונט אנגערופן אינטרינסיק וועליו, א סימן אין, ס'איז א זאך א וועליו פון זיך אליין, ס'איז נישט נאר הבטחות, נאר ס'איז באמת א וועליו וואס דו קענסט האבן, וואס ס'האט שוין יעצט די וועליו, אוט אוו די מאני אמאונט, אדער די פראמיס אמאונט, ווערט אנגערופן אין געוויסע פלעצער די טיים וועליו אדער די עקסטרינסיק וועליו, ס'איז עפעס א דרויסענדיגע וועליו, ס'איז נישט קיין וועליו וואס איז אין די אפשען אליין, דאס איז זייער א וויכטיגע זאך צו פארשטיין, ווייל אין די מאני איז געווענליך סאך מער עקספענסיוו, אבער ס'איז מער דומה, ס'איז מער גלייך צו א סטאק, ווייל ווען די סטאק גייט ארויף מיט נאך א דאלער, גייט די אין די מאני אין די קאל אפשן ארויף מיט נאך א דאלער, ווען די סטאק גייט אראפ מיט איין דאלער, גייט די אין די מאני אמאונט פון די פוט אפשן אויך ארויף מיט איין דאלער, מינינג ס'קומט צו נאך א דאלער וועליו, אדער יעדע אפשן לויט זיינע אנדערע דיטעילס וואס אונז העמער נאך אריינגיין אין אנדערע סעשאנס. מה שאין כן א עט די מאני איז גוט פאר שארט טערם טרעידס, למשל איינער וואס ער האלט שטארק אז די סטאק גייט ארויפגיין אדער ער האלט שטארק די סטאק גייט אראפגיין, געווענליך וועסטו באקומען א בעסערע בענג פאר יור באק מיט א עד דע מאני אדער א אד אוט אוו דע מאני אויב דו האלטסט אז ס'גייט זיין עכט א ווילדע מאוו. אבער איך וויל דו זאלסט פארשטיין, רוב אפשענס עקספייערן ווארטלאז און רוב מענטשן וואס קויפן אפשענס זענען געמבלערס און זיי זענען סתם ספעקולעישן און זיי זענען צום סוף נישט גערעכט מיט וואס זיי טוען מיט זייער טרעידס, ממילא ס'איז וויכטיג זאלסט עס וויסן, אבער נישט אז דו זאלסט עס גיין יעצט טון. זייער אסאך נייע טרעידערס וועלן גיין און וועגן דעם קויפן אאוט אוו די מאני אפשענס ווייל ס'איז טשיפ, איך פלעג אויך אסאך מאל אזוי טון פאר איך האב פארשטאנען וואס איך טו, מען קויפט אאוט אוו די מאני ווייל ס'איז טשיפ, אבער די פראוס איז טאקע אויב ס'איז געשען, די פראוס איז אז אויב ס'איז געשען וואס דו האסט געוואלט קענסטו מאכן א טאן מיט געלט, אבער די קאנס איז אז ס'איז געשען זייער ווייניג מאל, רוב פראפעשענעלס וועלן טרעידן נאר אין די מאני אדער עט די מאני אפשענס ווייל זיי פארשטייען אז זיי זאכן עפעס וואס איז מער רילייעבל און זיי זוכן נישט עפעס וואס איז סתם סטריקלי ספעקולעישן. כ'האף אז די סעשן האט דיך געהאלפן צו פיינעלי פארשטיין די חילוק פון אין די מאני, עט די מאני און אוט אוו די מאני אפשענס, און פארוואס דאס איז זייער וויכטיג אין טרעידן אפשענס צו פארשטיין וואס טוט יעדע מינע אפשען פאר דיך. מאך זיכער צו קאמענטן. לייקן און סובסקרייבן צו די טשענעל, טאמער ווילסט עס באקומען אויף דיין אימעיל, מאך זיכער אז דו סובסקרייבסט זיך ביי חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג.